ndadzokazve kuzodaira mibvunzo mubvunzo wekutanga ndewekuti unogona here kutekedza matare usina mudzimu uri pauri ehe zvinogoneka nekuti ndoyaiva raramo yevanhu vedu vakare vanhu vanobika doro vaya vachiombera vachitaura nemudzimu vari kutotekaidza matare hazvirevi kuti unofanira ngova munhu anosvikirwa chete kuti utaure nevadzimu asi kana wakangozvarwa nemunhurume nemunhukadzi vakakuunza pano panyika vanotarisira kuti utaure navo mudzimu wokutanga ndibaba naamai vapenyu kana vakafa tobva ipapo tichienda tichidzika nedzinza saka ukazozvitarisa une mathousands and thousands of ancestors behind you vanokusapota saka matare asi vanhu vanongosvikirwa nemudzimu chete but munhu wese mutema ndo way of life yedu ndo manamatiro edu ee ndoona hangu vemachechi vanouya vachindituka aiwa musandituka vanhu vechechi Munofanirwa kutsvagawo maprofile echurch anosimudzira mweya wenyu. Vanhu vanonditevera panapa vanhu vari musame jeni neni. Iwe ukasanga nezvisiri kukuitira just skip woenda kune zvinokuitira because not everyone is awakened. Haasi munhu wese akamuka apa, haasi munhu wese anounderstanda kwakabva chivanhu nekwatiri kuenda. Nenyaya yecolonialism, yatakafesa most of us are still colonized mentally the way of thinking but manje imagine a person like me who has been a christian for years ndaita christian ndoita church leader ndoita elder muchurch then ndoshayiwawo mhinduro yeupenyu upenyu huramba huchingosunga huchitowedzera ndaifasta nditoenda kumakomo zvinoita vamwe but i found my freedom muchivanhu i found all my answers muchivanhu handina chekuregreta i'm living a peaceful life chivanhu is not about being wealthy as such of course we are wealthy because zvese zvatinoda tinokwanisa kuzvikumbira tichizviwana asi pamusoro pezvese chivanhu ndenge ndichiziva my past tinounderstanda my past better kana uri munhu wechivanhu unounderstanda kwawakabva better unoona kuti kana watanga jeni yechivanhu unoda kunzwisisa ugotanga kuziva mastories ma emumusha ugotanga kuziva ma mastories emudzimu futi wakagara pauri kuti vaimborarama sei ugotanga kuziva kuti kudzinza kwedu vanhu vaidya chii vachii vavhimi here varwi vehondo here vanhu vakaita sei varapi here zvese izvozvozvo you go on a research yekuzviita find out dzimwe nguva mudzimu uchikudzidzisa Dzimwe nguva mudzimu wokukonekita kune vanhu vane knowledge yese yemudzinza kusvika zvako kumusha woudzwa mastories emumusha uchinzwa mukati mako muchigamuchira uchigutsikana you are aware of your past then you are aware of your present the reason why tichifemba tiri pane vanhu is to come back to ourselves chii chiri kuitika ndipei gwara kana kuti a ah, izvi zvakutaurika pano handisi kufila safe hana yangu yakurova ndichengetei kana pandiri pano pane mhepo dzakaipa ndosaka tifamba nefembo redu patiri tese pese tinenge tiine fembo redu tichifemba tichisekwa tichitarisirwa pasi but mukufemba imomo we find grounding pane fanira kuudza munhu kuti mbwaye munhu ndikafemba ndodzikamiswa ndonzi muzukuru nyarara ndodzikama ndogona kuva munhu munyoro ini ndandisiri munhu munyoro but ndandisingazii kuti ndakagarwa nemunhu rume ndandiri munhu ane hasha ndandiri munhu ane zvibhakera ndandiri munhu wekuti ndikatanga kupopota hapamirwi but vadzimu vakandipfavisa zvakakundikanwa nechechi zvakakundikanwa nefasting zvakakundikanwa nekuverenga 66 books over three times i read the bible over three times saka ndazotanga jeni yangu i live in the present moment i know kuti silence inondibatsira kuunderstanda my life better i see progress in my life because ndinogara ndichinzwa inzwi richindidirector kuti ndofamba nenzira ipi opportunity ikauya ine mamillions ndinogona kuti no kwete nokuti pane zvakaipa pamadocuments kana kuti pane chii but ndinogona kuti no nekuti vari pandiri vati no ugonzi nevanhu ugotukwa nevanhu wakapusa yohwe yohwe zvozobuda mangwana kuti opportunity iya yanga isiri opportunity yakachena saka izvo zvese izvi ndakanga ndisinazvo ndakanga ndisingazvizivi sa ndapinda muchivanhu ndakanga ndisina that kind of connection but i always had a deeper relationship with god i always had a deeper relationship in nanas i have a very deep relationship of god and i, I wonder why vanhu vachiti kana uri munhu wechivanhu hatinamati mwari aiwa ini ndinotonamata vanhu mwari vachitonzwa mwari vachitopindura asi handigoni kunamata mwari ndisina vanhu vanomira nene mukunamata kwangu kuna musika vanhu ndinofanirwa kunge ndine timu rakakwana rekumadzise kurangu nemadzibaba angu uye kumbereko mudzimu wembereko vana mai vangu nine months havangazondirasei ndiri ndega vauya tagara pasi takurukura nhau iri kunetsa toenda zvedu kuna musika vanhu tonotaura ivo vachichema vari kumarutivi titakafa tisina kupedza izvi icho chichatigere chiitaika kuti chipedzewo generational trauma iri mufamily right ndozotarisa nyaya yefuture ndataura kuti chivanhu chotibatsira to, to understand our past to understand where we are now and why we are here and to shape our future future yedu tinoiziva ukavhunza munhu anofemba ukavhunza munhu anokagarwa nemudzimu ukavhunza chero munhu anoteedza matare because i understand kuti munhu anototevedza chivanhu asitombori zvake mugaru anotoroteswa because vadzimu vanomira naye hapana chinhu chinodana vadzimu padhuze sefembo so future yedu tinoiziva kuburikidza nekuongorora nekuanalyza makope edu taahopedza ndarota idzi aiwa nhasi harisi zuva rakanaka ndopaya pandinomuka ndichikumbira simba hatikumbiriri kuti tive negood life tisava nemaproblems tinokumbirira kuti tipinde through them and overcome saka i think it's a powerful gift from vadzimu vedu to be able to know to be able to know kuti munhu uyu anondisekerera anondipa magifts anondifarira but this person is not the right person for me haasi munhu akachena hauna kana reason because mune yanenge akatokunakira aasahwira ah, aa ah, shamwari yangu aa ah, zvinhu zvino but uchingomuona achisvika hana yako inoti ba kana kunzwa moyo wako wokusafara woziva kuti vadzimu vari kundinyevera kuti munhu uyu haana kuita zvakanaka pachivanhu tinotungamirirwa hatingoendi kwatinoenda tega tinotoziva futi unotooneswa nekuudzwa body language vadzimai vanocommunicator zvakasiyana also according to your level of understanding spiritually sometimes unoona mavisions toona zvakoka vanhu vagoti makatariseiko wakatarisa zvakudai dare richipatsanurwa uchiona kuti okay ndozviriko kumberi kwandiri kuenda dzimwe nguva sesu tinopinda mumameetings unenge uchitoziva kuti ndiri kugadzira uri kutoziva zvichataurwa nanhingi zvichibuda zvese zvouya zviri vision kuti nhingi achati zvakati nhingi achati zvakati nokuti ivo pavakataura kuseri vakataura vachironga zvakati saka iwe uchati zvakati kana kuti iwe uchanyarara kuvashayisa simba zvese izvo zvezvo hapana inozoa vanhu vanogona kufunga kuti wakaromba kana kuti une mushonga kana kuti une zvimwe zvinhu hapana mudzimu chete saka vedu vee tati tibatsirane kuti chivanhu chakakosha takatorerwa zvedu for a long time takarasiswa tichitevedzerwa organized religion ine mutemo mutemo ine gumi tikaitevedza tikadini zvese tikaita but wazogara life inongokurambira ivo vachiwedzera kufuma varungu ndiudzei imi vanoshandira varungu kuti vangani varungu venyu vanomuno vaiti jesus jesus vangani e eh, muchandituka vemachechi ndokuzivai muri kuuya mucomment section but inana ambotuka hangu ndeingotaura chokwadi from the awakened me i will always say the truth from save sekuru vagere pandiri Tichadzidzisa nyika chokwadi kuti mhuri yeZimbabwe ibatsirike mumatare. Zvirege kuva zvinonyadzisa kutoviga nhekwe yako nokuti vanhu vanokuseka. Aiwa, hazvichanyadzisi.